א יעדן צופרי שטייען אונז אויף און מען זאגט די ברכת השחר זאגט מען רוקה הארץ על עמהם שטייט אין די סידור פון רבי יעקב עמדין וואס איז די חידוש פון רוקה הארץ על עמהם זאגט ער נעם א קאפ און לייג אריין וואסער אין דעם דערנאך לייג אריין זאמד, וועט די זאמד אראפפאלן און די וואסער בלייבט פון אויבן. בטבע, וואסער איז העכער פון זאמד. ביי בריאת העולם האט די אייבערשטער געזאגט פארן ים עד פה תבוא, און די ים שטעלט זיך אפ, ער גייט נישט אריבער די זאמד, ער ווערט נישט העכער פון די זאמד, הגם בטבע וויל ער אייננעמען די זאמד, ער וויל אייננעמען די וועלט, וויבאלד די אייבערשטער זאגט אים זאלסט נישט, גייט ער נישט מער. זאגט רבי יעקב עמדן, ווען דו מאכסט די ברכה יעדן טאג האב אינזין, ראה כי הארץ עלה מים, זאג נישט דו קענסט נישט, מיין נאטור לאזט נישט, איך קען מיך נישט מתגבר זיין, קוק אויפן וואסער, ער איז זיך מתגבר אויף זיין טבע, זיי דיך אויך מתגבר אויף דיין טבע. טייערע צוהערערס, א ערשט האנטיגע מעשה, א איד האט מיר געוויזן א צעטעלע וואס ער האט באקומען אויפן פליגער, דער איד איז געזיצן אויפן פליגער און געפארן צו א חתונה, און א גאנצע וועג האט ער פארמאכט דעם אויגן און נישט געקוקט, נישט ארויסגעקוקט פון זיין ד' אמות, ער האט זיך אויפגעשטעלט דאווענען מנחה און ער איז געגאנגען אין בעק פון די פליגער. ער קומט צוריק טרעפט ער אויף זיין סיעט א צעטעלע און דאס איז די צעטל און אויף דעם שטייט, איינער וואס היט די אויגן, הערט דער אייבערשטער אן זיינע תפילות. איך זע ווי איר היט אפ אייערע אויגן א גאנצע וועג, איך בעט אייך. יענער שרייבט צוויי נעמען וואס דארפן א גרויסע ישועה. איך בעט אייך, זאגטס ארויס די נאמען אין די זכות פון שמירת עיניים. דער אינגערמאן האט צוגעמאכט זיינע אויגן, געזאגט א קאפיטל תהלים, געזאגט די צוויי נעמען, און געבעטן פאר די ישועה וואס די צוויי אידן דארפן. צוויי חדשים שפעטער באקומט ער א טעלעפאן קאל פון זיינס א קרוב, און יענער זאגט אים, געדענקסט די צעטל וואס האסט באקומען אויפן פליגער? דער פרוי וואס האט דיך געגעבן דעם צעטל, דאס איז מיין קרוב, און יענער האט מיר געהייסן זאל דיך איבערגעבן. שלא על פי דרך הטבע סאך שנעלער ווי זיי האבן זיך געראכטן, האבן די ביידע מענטשן געהאט א ישועה. זיי האבן נישט קיין ספק, ס'קומט פון די זכות. פון אייער שמירת עיניים. טייערע נשמות ישראל, ווען דו גייסט אין גאס, קענסט דיך אזויפיל פוילען, פאר דיך, פאר אנדערע, דו האלטסט זיך צוריק, אפילו דיין טבע זאגט, איך וויל קוקן, האלטסט זיך צוריק, דו לערנסט דיך אפ פון דעם ים וואס האלט זיך איין אויף זיין טבע, און דו האלטסט דיך אויך איין, וועט דער אייבערשטער דיך שיקן השפעות לרעה. געב און געב געזונט, געב און געב פרנסה.